Se ke seyalemoya sa bokgwari kontinenteng tše šupa tša lefase. Ke yona Buoy FM mo go 82.12 megahertz. Re e kwa bose bja tshedimošo ya makgethe. Ga bjale o theeditše lenaneo la Thaka tša Gago di Tšere Jesu le mogaši wa gagwe e hlwahlwa e lego Servant of Christ Boikarabelo mo go Buoy FM at 82.12 megahertz. A bošeni molweni sanibonani bonjour nda thobela ea locha leine le le phahameng la Jesu Kreste mophološi wa ka ke yena mogaši wa lena servant of Christ boitemogelo the greatest yo a le tlišetšago lenaneo la thaka tša gago Di tšere Jesu mo go BooyFm at 82.12 megahertz ka ge re e kwa bose ba tshedimošo ya makgethe ka re ga letšatši la lenaneo la lehono le leo le gašwago Sontaga ka Sontaga iring ya bohlano manthapama le letšatšing la lehono le la di 24 May 2026 re la gašetša lona. ka bokgwari le ka nnete. Ke ka moo re tlogo bala palo ya lentšu go Johane chapter 1 verse 1 to 4 moo e lego gore re tlilo kwa ka taba ya lentšu, bohlokwa bja lentšu. Yona ge e balega e re, Mathomong E a bego a le gona ke Yena Lentšu, gomme Yena Lentšu o be a le go Modimo, gomme Yena Lentšu o be e le Modimo. Ke Yena a bego a le gona mathomong, tšohle di dirilwe ke Yena, mme go tše di dirilwego ga go se se sa kago sa dirwa ke Yena. Bophelo bo be bo le mo go Yena, mme Bophelo bjo e be e le sona seetša sa batho. Mme seetša seo se bonwego leswiswing feela, leswiswi ga la ka la se amogela. Morena, šegofatša lentšu la gago ka Lenanephang Jesu Kriste. Amene. Ka ge re badile mo go Johanne chapter 1 verse 1 to 4, mo e re botšago ka Lentšu, e lego Jesu Kriste, Re tseba le go kwešiša gore dilo ka moka tše di hlotšwego, e lego batho, tlhago, lefase le legodimo, di hlotšwe ka Lentšu. Ka ge o lebeledišiša go Genese chapter 1 verse 1 go ya go 7, e tla go bontšha ka mokgwa e lego gore dilo tšeo ka moka di hlotšwe ka gona ke Modimo Tate a šomiša Jesu Kriste bjalo ka Lentšu. Ke ka moo re ratago go tliša tlhohleletšo. Go motho mang le mang yo e lego gore ga sa tšo a tsebana le Jesu Kriste bjale ka Morena le Mophološi maphelong a bona. Ka ge re re, Thaka tša gago di tšere Jesu, bjale ikgwetše o le yo mongwe wa ba e lego gore ba amogetše Jesu Kriste bophelong bja bona. Ka gobane ge go se bjalo o tla ikgwetša e le gore o šalela mo go taba ye. Ka ge re re, Thaka tša gago di tšere Jesu, re tlo no ba le thapelo e sesane. ye re e bitšago Salvation Prayer, gore le wena o ikhwetše o le wa bao ba amogetšego Jesu Kriste bjalo ka Morena le Mophološi. Bjale a re tswalle mahlo, re emiše matsogo, re rapele, re re, Modimo Tate, ka baka la Jesu Kriste, re kwele Lentšu la Gago. Re tla pele ga Gago ka boikokobetšo le tlhompho, re a ineela. Re neelela maphelo a rena go Wena, re neelela dikgopolo tša rena go Wena. Re a dumela gore Jesu Kriste o re hwetše sefapanong, a re hwela dibe le makgopo a rena, gore re tle re be batho, re phele ga lelele, fele ka ge Lentšu la Gago le bolela. Ka ge letšatši la lehono le, ngwala leina la ka bukeng ya bophelo, o le tloše bukeng ya lehu, ka gobane ke amogela. le go tseba le go kwešiša gore Jesu Kriste ke Morena wa bophelo bja ka. O tla dula a buša go iša ka go sa feleng. Amen. Ka go rialo, mo lenaneong le la Thaka tša Gago di Tšere Jesu, re holofela gore go bao ba tšereng karolo ka gare ga tlhape le, Modimo o tla ba dira ka go loka a ba sokolla makgopong le bobeng, e ba e hwetša e le bana ba Modimo.

se se ralokilego fa. Ga jalo re fihla bofelong bja lenaneo la Thaka tša Gago di Tšere Jesu mo e lego gore re tlo ba le sereti sa rena e lego Boy the Poet of Ages ge a re, Modimo o e nkwetla. Ka go realo ke a le laela ke re ga lerato, khutšo le bogona bja Modimo bo be le lena ka moka go ba go fihlela ge re bonana Sontaga se se tlago.

Mohlabanedi wa bophelo bja ka o a nkgontšha, ke mmone go fihla ga bjale. Ke sa makaletše mogau wa gagwe o mpshafalang letšatši le letšatši le letšatši, go mpoloka le go ntota. Yena ke Morena modula le gona, Kgoši ya mabadi, ka ga ile a lekeletšwa koteng ya sefapano. A re hlokofatša ga bohloko, bohloko-hloko bja go hlokofatša maikutlo, mmele le moya wa gagwe. Yena ngakakgolo ya go fodiša malwetši ka moka ke Konyana ya Modimo. Ee, ke a mo rata ka gobane o nthatile peleng ka mo rata. Ee, ke mo amogetše bjalo ka Morena le Mophološi wa bophelo bja ka. Ee, ke a mo tseba, o kgona tšohle. Sedumone. Ka gona ga palele, ka gona a phagamiše ka mehla yohle, ka ge e le Modimo kwenkwetla, kgoši e weleme, dithaba di a širuga, mawatle a phatlalala.